Hey editorial don e don burst street oo editorial um na who pa na who make you vex like this? Editorial don define how family channel dey be and she don tell us how vlog dey be um for this video wetin I really pick for inside she let us know sey family china um everything na you fit do thank you for that for bringing that um update out as a big youtuber you claim and you be um it's true for me it's very true because i remember um when i start my china esther family tv set of my own content creator when they still dey try to grow you know dem go do their own meeting dem say um dem no even understand wetin Estelle dey upload I say wetin me dey upload I go make my daughter hair I go upload am I no tell una say na just channel of making hair oo I go cook I go upload am I tell una say Estelle family TV is family vlog is everytin na vlog na na about family wen di pesin tell me na I tell di pesin say dos pipo di set of pipo wey get con ten t to bring out dey don even have con ten t I said me I have con ten t I know wetin I know I know wetin I want I say my con ten t is family vlog if I dey cook my children fit dey dance. I go fit video dem. My children fit dey play, I go video dem. I dey waka for street, I that is true. How could you just tell person sey um person no get con ten t when you see sey she dey cook? We wey we be con ten t creator na wetin we really want to bring out na im we dey bring out and don't use any um pipu to compare pipu. Everybody get their dream. Every wetin I like about wetin she talk, she say some because i know say eh eh all content creator many of them all of them sef no be say dem dey hungry na wetin dem just like to dey do na im make dem open that channel the video no dey give them money to feed how much ten dollar abi one dollar na im you wan feed them one dollar that one my sister no That one no dey at all. Nello when you call, eh, Nello get uh, channel too, get reaction channel. And now that our sister, you know who dey, you know who vex. You know say our sister, uh, Lily Po, Lily Po talk say, ah, me I understand the street too. Hey, hey. She say she understand the street. Say now people When you wan carry the matter put for their head na dem know we are all content creator and you still talk say the view the street e dey hot e dey pepper for eye be like pepper um pepper soup water um I understand where me no like where you talk about is where you say the person talk say you no get content and inside your content that particular i no dey talk am make you know me i just dey talk am inside your content that particular person bring content out of it no if you get reaction channel we when we get reaction channel please before we dey do anything react make we always put those people in our shoe reaction channel mean to advise

because we all we dey pray one day make we big if we big people will still make reaction about us imagine people dey make reaction dem dey talk down of your content when you sit down make person go come say wetin you e dey tell me na im make me dey talk na night i dey even dey feel am so me i no Because the thing dey pay okay please my brother my sister let do it with love okay nobody know tomorrow okay if you wan advise her as I first still take talk advise her with love not with quarrel no with uh, harsh word yes for you to tell person when carry phone to take film to take bring her content out you dey tell am say wetin she dey bring out e no good all fingers are they are not equal Maybe as she still talk her plan, nobody know her plan. Whether na so she even dey o or she no carry her mother-in-law go Dubai, e no concern anybody. Na wetin she choose to bring out, that is what we we dey watch. Please, make we no just dey turn person. E no easy to create content. Just see person upload video, a- and many of them dey dey still be content creator. And wetin she upload, e no good. No, e e no good at all. It's not good abeg make we dey think before we do anything okay my sister you wen you say eh dem dey feed no no no una no fit feed dem that one I I I no take am abeg una no fit feed dem how many people una wan feed how much YouTube dey give maybe you wen you don big as a big youtuber maybe YouTube dey pay you one video as a millions or one thousand or two thousand how much Wetin you just tell dem, tell dem make dem have talk to you with advice because I remember one video and one comment when you say you see for inside the video, you said you learn with with that comment. You said the person just talk with that person comment you learn to show say many of us when we be content uh, creator when we, when we get reaction channel is to show you guys love then correct una with love and you even still talk am say you- if you want to make video inside my video correct me with love no be say if you do bad person no go still correct you o. all na correction you my wrong and my wrong i no know na for people out there to correct me you understand we are here to to to to learn and to uh, know to bring what we know out I like how you take be natural no be say I dey talk am make you know me no I like how you take be natural you know you no dey do hair you no dey do this one just natural but when you wan still do sit down video when you still like as you come out na think you look beautiful for your husband and for your people wey still dey watch you okay no vex that person

They put anything online or you put everything online or you record road and put or you record pot and put hello this particular channel i just want to educate you people because i mean you people like my followers and also tell those um, reactors mm, this particular channel is a lifestyle and lifestyle requires my life my whole life whether i cook food I will record it. Whether I go to do my hair, I record it. Whether I travel, I do not travel, I record. Whether I give birth, whether I am, I am

and then you you sit down and be talking rubbish see eh i will start doing fasting and prayer and praying for you people because if you use if you use the content that i sit down do makeup you know find clothes where i go wear carry my picking go keep for one place or give person make it help me take care of and i sit down here to create content and then you when you come watch the content finish you come download them come go sit down analyze and talk rubbish